A gobeithio bod chi i gyd wedi cael diwrnod braf, be bynnag ydych chi wedi bod yn ei wneud heddiw. Um, felly, fel dwi wedi egluro yn, yn yr uh, settings, uh, yn yr uh, gwahoddiad, sori, ar gyfer hwn, uh, heno, da ni'n mynd i wneud sesiwn 45 munud, Y math o beth dwi fel arfer yn ei wneud pen dwi adre gyda'r nos, os dwi'n ymarfer gyda'r nos. Yym, does na'm frills, ocê, does na'm byd rhy gymhleth, maen nhw'n symudiadau eitha syml, eitha straightforward, um, a mi fyddwn ni yn ei dal nhw am rhwng 5 a 10 anadl, sydd i'r rhan fwyaf o bobl tua munud i funud a hanner. Felly mi fydd 'namser yn bob un posture neu ystum i ni rili setlo ag cael cyfle i deimlo be sy'n mynd ymlaen. A'r teimlo a'r synhwyro be sy'n mynd ymlaen ydy be swn i'n hoffi i chi ganolbwyntio arna fo heno. Rili troi 'ych sylw a'ch ymwybyddiaeth at be sydd i'w deimlo beth sydd i'w ganfod o fewn eich corff, ac hefyd wrth gwrs at yr angor sydd gynnon ni, sef yr anadl. Pan mae'r meddwl yn mynd ar chwâl, mae'r anadl yna i'n tynnu ni'n ôl i'r foment bresennol. Ac um, mi fydda i'n sôn ychydig am yr anadl yn ystod y sesiwn, ond swn i'n licio jyst eich paratoi chi ychydig bach er mwyn i chi um, Jyst cael i fewn i rhythm bach efo'r anadl. Iawn? So bob tro 'da ni'n mynd i fewn i boschur, munud 'da chi 'di setlo yna fo, ffeindiwch rhythm sydd yn gweithio i'r anadl. So yn bersonol dwi licio cyfri i bump i mewn a pump allan. I, fydd pobl eraill ella isio neud pedwar neu tri a fydd rhai pobl efo anadl bach yn hirach isio neud chwech. So pa bynnag rhythm da chi yn i ddewis, wnewch yn siŵr bod o'n teimlo'n gyffyrddus yn ych corff chi, a fel bod 'na ddim straen o gwbl, iawn? Os da chi'n dod at ddiwedd anadl allan ac yn teimlo ma' raid i fi gymryd yr anadl nesa i fewn, ma' hynna'n arwydd o o straen, felly tynnwch yn ôl a gneud yr anadl ychydig yn fyrrach os 'di hynny'n digwydd. Ocê? So 'dan ni'n mynd i ddal postures, 'dan ni'n mynd i osod rhythm i'r anadl, ac dyna'r unig gyflwyniad dwi'n credu sydd ei angen. Dwi wedi awgrymu bod pawb yn dod â felt efo nhw, um, belt dressing gown neu um, felt sfod ar got uh, neu scarf hyd yn oed yn neud y tro yn iawn. Felly os nag os gynnwch chi un o'r heina, ewch i nôl un rwan. A'r peth arall dwi wedi awgrymu ydy clustog gwely neu ddwy, Yym, neu beth sgynnoch chi fan 'yn ydi bolster yoga. Os oes gynnoch chi un o'r rheini, neith un y tro, fel arall, un neu ddwy clustog wely eitha cadarn, eitha firm, yy fydd heina o help mawr. Felly roi funud bach i bawb hel i props at ei gilydd, plîs, ag wedyn mi fyddwn ni'n cychwyn ar yn cefn e. Oce? So jyst munud bach, gewch chi, os da chi'n barod efo'ch props, gewch chi ddod i lawr i ista i orwedd ar eich cefn yn barod. tra da ni'n aros i bawb arall gael eu hunain yn barod. Ac os da chi'n aros, yna jyst ymarfer dod i fewn i rhythm bach efo'r anadl, so cyfri i bedwar neu bump ar yr anadl i mewn, a'r un un hyd ar yr anadl allan. Good, so ddylse fe yna ddigon amser rwan i bawb fod, fod wedi casglu i props. Felly, pawb i ddod i orwedd ar ei cefnau. O, o mae'n neis, ar ddiwedd dydd. mae hynna'n barod yn neis i fi. Felly, gadwch i'r llawr eich cynnal chi. Gadwch i'r corff suddo i lawr i mewn i'r llawr. Ildio. Ac i helpu'r broses yna, cymwch ambell i anadl i mewn trw'ch trwyn ac allan trw'ch ceg, fel bod chi'n gwneud ochenaid o ryddhad efo'r anadl allan. Ah. A dach chi yn eich cartref eich hun, so jyst gadwch i'r sain 'na fod yn be' bynnag mae angen bod rwan, wrth i chi ryddhau yr anadl allan. Ah. Ah. Teimlo'r sgwydde a'r breichiau'n mynd yn drwm. Ac teimlwch waelod y traed ar y llawr hefyd. Ac yna paratoi ar gyfer ein postio cynta. Dewch â'ch breichiau allan i'r ochr a wnawn ni ddechrau wneud windscreen wipers efo'r coesau. Felly, codi'r pengliniau i fyny, mynd â nhw i lawr i un ochr, Codi nhw nôl i fyny i'r canol ag i lawr i'r ochr arall. A dwi hefyd yn licio symud y pen o ochr i ochr wrth wneud hyn. So, cael i fewn i rhythm bach efo'r coese, rhythm arall efo'r anadl. Jyst dechrau llacio gwylod y cefn i baratoi ar gyfer twist ychydig bach yn ddyfnach rwan. So os dyw hwn yn teimlo fel digon o waith i chi yna arhoswch chi efo hwn. Fel arall, llonyddu'r coesau, dod â'r pengliniau i fewn tuag at eich bol neu tuag at eich brest. Ac yna, gwahodd y coese i ddod i lawr tuag at un ochr. Dim ots pa ochr, achos mi wnawn ni'r ddwy. Ond un peth dwi eisiau ddangos, os nad ydy'r coesau'n cyrraedd y llawr yn hawdd, yna mi allwch chi ddefnyddio'ch clustogau i ddal y'ch pengliniau. A wedyn mae hynny'n tynnu unrhyw straen o'r cefn. Oce? So, ffeindiwch y'ch ffordd i fewn i ba bynnag fersiwn o hwnna sydd yn gweithio i chi. A triwch annog y ddwy ysgwydd i setlo i lawr ar y llawr, ac yna cyfri rhyw bump anadl i mewn ag allan. A trio esmwytho ac arafu'r anadl gymaint â phosib heb straen. A dwi hefyd yn fan hyn yn hoffi rowlio cefn y pen o gwmpas ac yna defnyddio'r wybodaeth dwi'n ei gael i benderfynu lle mae'r pen isio gylanio. So weithiau fydda i'n edrych yn ôl, dros y fraich gefn, weithiau mae'n teimlo'n well i edrych yn syth i fyny, so penderfynwch chi. Ac yna i ddod yn ôl i fyny, y ffordd sydd fwya' tyner i'r cefn ydi i gerdded y traed fel bysedd y cloc, rownd, neu mi allwch iwsio muscles y bol i godi'r coese yn ôl i fyny. So, pa bynnag opsiwn dach chi wedi gymryd, dowch â'r coesau nôl i fewn tuag at eich bol, ac yna paratoi i ddod i lawr i'r ochr arall. So, sylwch, mae'r ysgwydd yma'n aros i lawr ar y llawr, ie? Os ydych chi'n chi'n codi, mae'n ocê, ond da ni isio peidio cael straen yn yr ysgwydd yna gymaint â phosib. So, ella 'sech chi'n hoffi trio troi y llaw i fyny, i lawr, gweld beth sy'n siwtio orau. Ac eto'r opsiwn o gael y glustog 'na, o dan y coesau. Ac yna jyst setlo ac enjoio'ch hun. Enjoio bob anadl i mewn ag allan. So pump anadl yn fan hyn. Ceiwch eich llyged os di hynna'n opsiwn cyffyrddus i chi, fel bod chi'n medru teimlo a synhwyro tu mewn i'r corff. Rili synhwyro lle mae'r anadl yn mynd. O gwmpas y cefn, o gwmpas yr asene. Ac yna pan mae'n amser i ddod allan innau cerdded y traed rownd ar y llawr, neu codi'r coesau yn ôl i fyny at y canol, ac yna i gosod nhw yn fflat i lawr. Ac ar gyfer yr postures nesa, dych chi'n mynd i fod isio'ch belt. Oce? So, wna ni gychwyn efo'r goes dde. I ddechrau, jyst codi'r goes i fyny tuag at y to, pwyntio a fflecsio y droed, ac yna dechrau wneud cylchoedd efo'ch ffêr, so os oes yna unrhyw chwyddo wedi bod yn ystod y dydd, mae hwn yn beth bach neis iawn i wneud i i jyst cael gwared o fflwid sydd wedi bildio i fyny. o gwmpas y traed a'r pigyrne, ac yna plygu'r goes, a lapiwch eich belt, pa bynnag felt sy ganddoch chi, rownd y man mwya' llydan ar y'ch troed dde. Cyn wedyn gwthio'r droed 'na yn erbyn y belt, ymlaciwch sgwydde i lawr, dim otsh os 'di'r goes ddim yn sythu, iawn, mae hynna'n hollol fine, a wedyn ma'n opsiwn unai i gadw hon 'di plygu neu i sythu hi ar hyd y llawr. Os ydach chi'n 'i sythu hi, Cadwch y droed yn actif, y bysedd traed na'n effro ar y droed chwith. So gafael yn y belt, efo'r llaw dde, y llaw chwith ar y llawr. Caewch eich llygad ag ymlaciwch i mewn i rhythm ych anadl. A pan dwi yn tawelu, dwi dal yma efo chi, ocê? Peidiwch â poeni, ond wrth i ni fynd yn bellach i mewn i'r sesiwn, mi fydd y cyfnodau tawel yn ymestyn yn hirach. Ac o fan hyn, dan ni am agor y goes dde allan i'r dde. A'r peth i watsiad yn fan hyn ydy bod y glun chwith a'r pen ôl chwith yn aros ar y llawr. So dwi'm eisiau i chi fynd fel 'na er mwyn trio cael eich coes i lawr. Dim ots pa mor bell mae'r goes dde 'na'n mynd, jyst agor hi allan. So dal i wthio'r droed 'na yn erbyn y belt, a trio cadw'r pelfis mor lefel ag allwch chi ar y llawr, mae o'n help dwi'n credu i fynd â'r llaw chwith 'ma allan i'r ochr, ac eto efo'r pen edrych i fyny neu edrych drost yr ysgwydd chwith. So bach o gryfder, bach o densiwn yn y ddwy goes, gwthio'r droed yn erbyn y belt ac anadlu'n rhythmic ag yn esmwyth. Plygu'r goes cyn dod â hi'n ôl i fyny ac yna ail sythu tuag at y to. T. Gafal rwan yn y belt efo'r llaw chwith, mynd ar fraich dde, allan i'r dde, a gadael i'ch clun chwith rowlio, gadael i'r corff rowlio chydig bach, ww dych chi'n cael close up neis o'n nhroed i fan'na, ag ymestyn y'ch troed a'ch coes dde i lawr tuag at y chwith. Trio gadael i'r ysgwydd dde 'na ymlacio i lawr, Ac yna troi'ch pen i fyny, i edrych i fyny i ddechrau, a gweld os 'di o'n siwtio chi i droi i edrych tuag at y dde. A cofiwch efo bob un o'r postures yma, gwrandwch ar 'ych corff, ocê, jyst awgrymiadau ydyn nhw, unrhyw beth sydd ddim yn siwtio chi, yna chi 'di'r boss, iawn, chi sy'n gwybod beth sy'n iawn i'ch corff chi. So rhyw dair anadl arall, rhythmic, esmwyth efo'r anadl. Teimlo lle mae'r anadl yn effro yn y corff. Ac yna plygu'r ben glin ac yn ara deg dod â'r goes dde 'na nôl i fewn tuag ata chi, rhyddhau y belt, a jyst am eiliad tynnu'r ben glin i fewn tuag at y'ch bol a codi'r pen i fyny fel bod chi'n mynd i roi sws ac os da chi'n cyrraedd, mi gewch chi roi sws i'ch pen glin, pam lai? Oce? Ac yna rhoid y droed yna i lawr ar y llawr, plygu'r goes chwith, Ac eto, heb y belt, jyst ymestyn y droed 'na i fyny tuag at y to, pwyntio a flecsio'r droed, ac yna symud i fewn i gylchoedd trwch pigyrne, o trwch pigwrn, sori, mond un sy'n yna ynde, ar y chwith. Ac yna plygu'r goes, cael'ch belt yn barod unwaith eto, so yr un un tri posture, oce? So dwi jyst am adael i chi fod mewn ychydig o dawelwch rwan, Cymrwch bump i chwech anadl rhythmig esmwyth yn fan hyn, yn cyfri'r anadl i mewn ag allan, ac os dych chi isio ymestyn y goes dde yna yn syth, cadw'r droed yn effro. I rei ohonoch chi sydd ddim eisiau cael llygad, yna mae'n gallu bod yn neis jyst edrych i fyny ar y bodyn troed mawr 'na, cadwch ffocws ar y bodyn troed mawr. Ac yna paratoi yn ara deg bach i agor y goes chwith allan i'r chwith, trio cadw'r pelfis 'ma'n lefel, ac ewch â'r fraich dde allan i'r dde i helpu'r balans yn fan'na. Ymestyn y droed chwith i fewn i'r belt o gwthion i erbyn o fel bod 'na bach o gryfder yn y ddwy goes, y bodi a'r traed dde yn effro hefyd. A phenderfynwch chi ble i osod y pen, i fyny neu edrych drost yr ysgwydd dde. Ac yna plygwch y'ch pen glin wrth i chi ddod ar goes dan nôl i fyny i'r canol. Swop llaw, gafael yn y belt efo'r llaw dde, braich chwith allan i'r chwith, Ar arwain y goes 'na drosodd i thywys hi yn dyner drosodd tuag at y dde. A wedyn, yn naturiol, ma' mhen i isio edrych drost yr ysgwydd chwith, ond os 'di o'n well i chi edrych i fyny, plîs gwnewch. So, o'n i wedi deud, dwi'n meddwl, yn y gwahoddiad i hwn, so'n aml iawn wrth wneud hyn, mae'r plant yn chwarae o fy nghwmpas i, ac yn eitha aml mae gen i fi y fenga erwan yn, yn dringo, ac yn enwedig yn y posture, posture yma. Mae o eitha ffansi mynd i lawr yng nghoes, so os di hynna'n digwydd i chi ar hyn o bryd, dwi yn uh, cydymdeimlo efo'r profiad. Plygwch eich pen-glin, ac yna arwain neu dywys y goes yna nôl i fyny. Ac eto, gafael rownd y ben-glin a codi'ch pen i fyny tuag at y ben-glin, jyst am eiliad. A gosod y pen a'r sgwyddau nôl i lawr, ac yna'r ddwy goes i fewn tuag atoch chi, a newch gylchoedd efo'r cliniau drwy arwain y pen-gliniau mewn cylchoedd i un cyfeiriad, Ac yna i'r cyfeiriad arall. Ac yna gafael rownd cefn y coesau ac dechreuwch siglo chyn ychydig bach i fyny ac i lawr y mat. A mae'r opsiwn yna i chi ddod i ista o fan hyn, os da chi'n cael digon o fomentwm dowch i fyny i ista, Os 'di hynna ddim yn siwtio, yna gwnewch be dwi'n neud, sef rowlio drosodd i'r ochr. Gynna fi just chance i jecio, na ni, bob dim i weld yn iawn, ac dod i fyny i benlinio. So, y postio cyntaf fyddwn ni'n neud yn fan hyn fydd y plentyn Dowch i fyny ar eich pedwar. Ac heno dwi yn ffafrio yn bersonol cael y coesau efo'i gilydd ond mae'n opsiwn i weithio efo'r coesau ar wahân ocê so gwnewch beth sy'n siwtio chi. Ac dowch â'r pelfis yn ôl yn ara deg tuag at y traed. Rwan ta fydd pelfis pawb ddim yn cyrraedd y traed, mae hynna'n hollol fine. Os 'di hynna yn wir i chi, allwch chi roid eich clustog o'ch blaen ac dod i lawr mor bell a sy'n teimlo'n addas Os ydach chi'n dod yr holl ffordd i lawr at y traed yna gennych chi'r opsiwn o wneud tŵr efo'ch dwylo neu jyst restio'r pen ar y llawr a dod â'r dwylo yn ôl at y'ch traed, so dewisiwch opsiwn sy'n siwtio chi. Ac gadwch i'ch hun fod a setlo fama am ryw chwech anadl ara deg bach. Yn cyfri tua pump ar yr anadl i mewn. A'r un un peth wedyn ar yr anadl allan. Ac i rei ohonoch chi, mae'ch pennau chi'n cyrraedd y llawr yn gyffyrddus. Mae'n gallu bod yn beth neis iawn i'r system nerfol i siglo'r pen ychydig bach, fel bod chi'n tylino'ch talcen ar y llawr. Dwy anadl arall yn fan hyn, peidiwch â brisio i'w cymryd nhw, mwynhewch bob eiliad o bob anadl. Ar ôl yr anadl allan nesa, dan ni am ddod i fyny i ista ar y traed, sydd dwi'n gwybod ddim yn bosib i bawb heb help clustoge o leia, oce? Felly os dych chi angen, rhowch glustog neu ddwy neu fwy, be bynnag dach chi angen er mwyn gallu ista yn gyffyrddus yn fan hyn. Os 'di hynna dal ddim yn opsiwn, cadair, ocê, allwch chi wneud yr yy tri posture nesa yn ista mewn cadair heb ddim problem o gwbwl. Ag wna i ddangos o'r blaen neu o'r diagonal i chi gael ryw syniad o'r breichiau. Agorwch y breichiau i fyny, ymestyn y bysedd ar wahân, ag yna croesi y chwith dros y dde a rhowch gwtsh mawr i chi'ch hun. Yn fan'na, dwi isio chi gael y teimlad a synnwyr o wasgu'r ddwy benelin yn erbyn 'i gilydd. Oce? So, gwasgu'r ddwy benelin yn erbyn 'i gilydd, rhyddhau hanner gwaelod y breichiau, dal i wasgu'r ddwy benelin at ei gilydd, a codi'r dwylo i fyny tuag at y to. So, falle byddwch chi'n aros yn fan hyn, falle fydd 'na le i ddod â'r dwylo tuag at ei gilydd, cefn y dwylo neu'r cledre i gyffwrdd. Ond y peth pwysica ydi'r tensiwn 'ma rhwng y ddwy benglin ag ymlacio y sgwydda i lawr. A weithia mi fydda i'n gwahodd pobl i symud, os 'da chi ffansi symud o gwmpas ychydig bach, cariwch i mlaen. Ond heno yn bersonol dwi'n teimlo fel bod ychydig bach yn fwy llonydd, so dwi am gau fy llyged A cymryd pum panadl yn fan hyn. Teimlwch y sgwydde'n toddi. Wrth i chi anadlu allan, rhyddhau tensiwn o'ch gwyneb.

A wedi i chi wneud eich pumed anadl allan, ymlacio'r breichiau am eiliad, rowlio nhw'n ôl, ac yna dod i fewn i'r un un posture efo'r fraich arall ar y top. So'r fraich dde ar y top rwan, dwi'n meddwl, naci, y fraich Dwi 'di anghofio, so os 'da chi'n cofio y llall, oce? So rhoi cwtsh bach i chi'ch hun, ac yna gwasgu'r ddwy ben elyn at ei gilydd, ffordd arall oedd o, fe ar y top, ac yna gweld os 'di'r dwylo'n fodlon dod ynghyd, a peidiwch â poeni os ddim, oce? Os 'da chi'n gwasgu y ddwy ben elyn at ei gilydd, mi ddylsa chi gael i fewn i'r rhan o'r cefn sydd rhwng y shoulder blades a'r top y cefn. Ac eto mae'r gwahoddiad yna i chi symud neu llonyddu be bynnag sy'n siwtio chi heno. O'n canolbwyntio chi ar y rhythm esmwyth 'na i'r anadl.

Ac yna rhyddhau yn slo bach ac eto gwneud cylchoedd efo'r sgwydder. A dan ni am fod yn y safle yma, Vajrasana, yn ista ar y traed, ar gyfer un posture arall. So os dych chi'n teimlo fel bod chi angen newid, yna mae'r opsiwn o ista mewn cader, neu mi allwch chi hefyd ista efo'r coesau wedi croesi. Eto, ar gyfer y nesaf, Rowliwch y sgwyddau nôl yna, cadwch nhw yn y safle nôl yna, iawn, efo'r ddwy benelin wedi plygu tu ôl, a gweld os allwch chi ddod â'r dwylo at ei gilydd, neu bysedd at ei gilydd tu ôl i'r cefn. Os na 'di hynna'n opsiwn, mae gennoch chi'ch strap, so fedrwch chi iwsio'r strap i gau y gap sy' 'na rhwng y dwylo, iawn. Os 'di gafael yn y dwylo'n opsiwn, Yna ella hefyd y bydd gafael yn y ddwy benelin yn opsiwn. Ella na dyna fydd y limit i chi. Os da chi dal yn gyffyrddus y fanna, mae'r opsiwn o ddwylo gweddi yn cyrlio i fyny y cefn. So fydd hwnna'n iawn i rei o'na chi, jyst gadael iddyn nhw wedyn grwydro i fyny'r cefn mor bell a maen nhw'n fodlon mynd. A beth sy'n neis efo cael y dwylo ar y cefn, peidiwch â fforsio i'w cael nhw yna wrth gwrs, ond mae o'n darparu ychydig bach o feedback i'r anadl. So os ydi'ch dwylo chi fyny yna, yna triwch anadlu i mewn i'r dwylo. Ac yn yr un un modd, os dach chi'n gafael yn y ddwy ben elin, yna allwch chi anfon yr anadl fwy i fewn i ardal yr arena, y kidneys yn fan'na ar y cefn. So, pa bynnag fersiwn, rhyw bum panadl o fan hyn, cewch y llyged os da chi isio rili teimlo beth sy'n mynd ymlaen yn yr anadl a'r corff. Teimlwch unrhyw densiwn yn toddi o'ch wynebau. Yn enwedig o gwmpas y llyged ac o gwmpas y'ch ceg a'ch gên. Gadwch i'ch tafod ymlacio. Ac ar ôl yr anadl allan nesa, rhyddhau y breichiau, dod oddi ar eich cwshins os da chi'n ista arnyn nhw, neu oddi ar eich cader os da chi di mynd i gader. Ac da ni'n dod nôl ar yn pedwar. So dau opsiwn yn fan hyn. Un ai gweithio efo'r gath ar fuwch, sef cyrlio ac agor y cefn i fyny i ddau gyfeiriad gwahanol, neu, os dych chi eisiau rhywbeth ychydig bach yn gryfach, tycio'r bodiau traed o danodd ista'n nôl tuag at y sogla, codi'r pengliniau i fyny ac anfon y pelfis i fyny tuag at y to. Ac wrth i chi, y rhei onoch chi sydd yn dod i'r ci yn fan hyn, i Down Dog, jyst cerdded ar y sbot, cerdded yn y fan wrth blygu un benglin a wedyn y llall. Os oes dy bod ar eich pedwar yn siwtio chi'n well, jyst gwnewch ambell i rownd o'r gath ar fuwch tra dwi yma yn Down Dog. Ac ar ddiwedd dydd dwi yn hoffi jyst ysgwyd y pen, atgoffa fy hun i adael fynd drwy ysgwyd y pen ia a na. Teimlo'r dwylo'n angwreiddio i mewn i'r llawr ac yna cymryd pum panadl jyst yn fwy llonydd, ocê? Os os 'dych chi ar 'ych pedwar jyst cariwch ymlaen i symud ond pawb sydd yn down dog jyst llonyddu wedyn, dim ots o chdi os 'di'r sodla'n bell o'r llawr a rili mae'n beth braf i'r cefn os 'dych chi'n plygu'r pengliniau chydig bach a rili ymestyn y cefn mor hir â phosib cyn ail-sythu'r coesau, yna llonyddu am ryw dair anadl arall, stedi, esmwyth, i mewn ag allan. Ar ôl i'ch trydydd anadl allan, rhoid y pengliniau yn ôl ar y llawr. Ac dod i ista neu sefyll ar eich pengliniau yn hytrach am eiliad. Da ni am weithio'n ffordd i fewn i lunge o fan hyn. Felly dowch â'ch troed dde ymlaen, Ac triwch ddod â'r dwylo i lawr i'r llawr os yn bosib. Os 'dyn nhw ddim yn cyrraedd y llawr yn gyffyrddus, allwch chi wisho'ch clustogau, neu os oes gennych chi gwpl o lyfrau wrth eich ymyl, yna allwch chi roid eich dwylo ar rywbeth uwch chi ddod â'r llawr atach chi. A fel dwi'n gwneud wedyn, dechrau symud yn nôl ac ymlaen fel bod chi'n sythu ac yn plygu y ddwy goes yn eu tro. So dod i arfer efo'r syniad o ddod i fewn i lunge yn top ffrynt y goes chwith 'ma. Ac yna fydd 'na opsiynau i ddyfnhau y lunge. Felly opsiwn un, da chi'n gorffwyso'ch dwylo a'r glustog, a jyst gadael i'r pelfis drio'n lacio chydig bach. Peidiwch â colapsio reit i lawr, yn enwedig y rei ohonoch chi sy'n hyblyg, 'di hynna ddim grêt i'r joints. So cadwch i fyny ychydig bach, gwasgu'r coesau at ei gilydd, Ag ymestyn eich calon i fyny. I rei ohonoch chi sydd eisiau mynd ychydig yn bellach, yna mae'r opsiwn o droi y droed dde tuag at y diagonal, iawn? A fel bod chi'n troi o tuag at dau o gloch. Ac yna mae gennych chi'r opsiwn wedyn, ella, o ddod â'r dwylo i lawr yn fflat, rei ohonoch chi. Ac fydd rhei onoch chi hyd yn oed yn gallu mynd yn bellach, so dim straen plîs ok, does 'na ddim cystadleuaeth 'ma, jyst rhei cyrff angen pethau gwahanol er mwyn teimlo y posture. So ma' hwnna'n teimlo bach yn ddyfn i fi heno felly dwi am ddod i fyny ar fy nwylo a ma' hwnna'n teimlo'n iawn. So lle bynnag ydwch chi cymrwch rhyw dri i bedwar anadl arall yn fama. Yn trio ffeindio'r cyd-bwysedd rhwng ymdrech a theimlad o ryddhau ac ymlacio yn y posture. So mae yna rhyw sbot bach yn y canol, rhyw smotyn bach melys 'da ni eisiau ei gyrraedd, lle 'da ni'n teimlo fel bod ni'n gallu dal y posture am gyfnod hir o amser pe ba angen. Iawn? So, cyn i ni ddod i fewn i'r ochr arall, dowch yn ôl ar eich pedwar, ac yna unai cwpl o rownd o'r gath ar fuwch neu yn ôl i fyny i down dog. Gadael i'r pen fynd, teimlo'r dwylo'n gwreiddio. Ac yna nôl i lawr ar y ddwyben glin. A cymwch eich amser, helpwch y goes nos os angen i gyrraedd tuag at ffrynt eich mat. Eto, clustog o dan y dwylo neu llyfrau o dan y dwylo yn opsiwn wrth i ni blygu a sythu trwy'r ddwy goes. So wrth i chi ddod yn ôl, codwch y bodiau traed i fyny os oes 'na ddigon o le yng nghefn y goes i ganiatáu hynny er mwyn i chi deimlo'r stretch i fewn i'r hamstring yn fan'na. A pan 'da chi'n barod i seclo, yna cofiwch beidio colapsio, rhyw elfen o wasgu'r coesau at ei gilydd, codi'ch calon i fyny fel bod chi'n ymestyn yn falch i fyny tuag at y to efo'ch calon. Ymlacio'r sgwyddau i lawr, ymlaciwch eich gwynebau. Bach o wefusau ceffyl os oes na lot o densiwn yn eich gwyneb. Rili gadael o fynd. A rei o'na chi sydd isio mynd yn ddyfnach neu angen mynd yn ddyfnach, troi y droed chwith na allan i'r diagonal. Ac yna mae'r opsiwn i chi ddod i lawr ychydig bach mwy ar y ddwy benelin os da chi isio. Okay? Ar rai ohonoch chi sy'n gwneud hynny ella fydd o'n help i godi ochr tu fewn y droed i fyny o'r llawr a rili gwreiddio i lawr trwy ochr tu allan y droed. So lle bynnag ydwch chi, jyst setlwch, byddwch yn fodlon, a canolbwyntiwch fwy ar yr anadl na be mae'r corff yn gallu neu ddim yn gallu wneud, dyna ddim yn bwysig o gwbl, o gwbl. Oce. Ac yn ar adeg bach, cerdded y dwylo nôl, gwneud eich ffordd yn ôl ar eich pedwar. A pawb tro yma, yn hytrach na dod i fyny i Down Dog, da ni'n mynd i wneud ambell i rownd o'r gath a'r fuwch. So gadael i'r cefn rowndio i'r ddau gyfeiriad yma mewn ffordd sy'n teimlo'n braf iawn i'r cefn. Yn symud efo'r anadl, anadlu mewn wrth edrych ymlaen, ac anadlu allan i rowndio. Dwy waith eto. Ac yna, dod yn ôl i ista am eiliad mewn safle cyffyrddus. Dwi jyst yn mynd i ddangos yr postio nesa. So mae o'n un o fy hoff yy symudiadau i, ond dydi o ddim yn siwtio bob corff, ocê? Felly dwi'n mynd i ddangos dau opsiwn. Yr opsiwn yym cynta ydi dod i orwedd ar 'ych cefn. ag y croesi un droed dros ben y ben-glin arall, un ai aros yn fan'na efo un droed ar y llawr, neu codi'r droed off y llawr, gafael rwla ar hyd y'ch coes, ag dod i fewn. Be' 'dan ni'n trio dargedu, na'i ddangos yr ochr arall hefyd, ydi ochr tu allan y glin, ocê? So os 'dach chi'n ca'l i fewn i'r stretch yna efo'r droed ar y llawr, Grêt, dych chi'm rili angen mynd yn bellach. Os dych chi angen mwy o stretch i deimlo fo, codi'r goes off y llawr ag yna aros y fan'na am ryw bump anadl. So hwnna 'di un opsiwn, achos ma'r opsiwn nesa yn gallu roid ychydig bach gormod o pressure ar y penglinia i rei pobl, iawn? So'r bioden ydi'r posture. A dan ni'n mynd i sleidio ben glin dde, tuag at y garddwrn dde, ac yna gadael i'r droed dde grwydro tuag at top y goes chwith. Ac yna sleidio y goes chwith yn ôl, tan da chi'n teimlo bod chi yn istai lawr yn eitha' solet ar y ddwy ochr, credwch chi ddim gormod i un ochr. na ffor arall. Dach chi yn eitha balanced ar y pelfis. Os 'di hwn ddim yn teimlo'n braf, dych chi'n gwybod be i wneud, ar 'ych cefn a gwneud y fersiwn arall, iawn? Ond os dych chi yn fan hyn, mae'r opsiwn yna wedyn i chi gerdded y dwylo mlaen, neu allwch chi ddod â'ch clustogau i fewn tuag ata chi os 'di'r llawr yn teimlo'n rhy bell i ffwrdd, a gadael i chi'n ymlacio unai ar 'ych clustogau neu i lawr at y llawr. A wired, mae hwn, 'swn i yn gallu treulio, 'swn i'n gallu treulio oriau yn y posture yma, ond dwi yn gwybod bod o ddim yn un sy'n siwtio bob corff, ocê? So plis gwrandwch ar eich corff a dewiswch yr opsiwn arall os 'di hwnna'n well heno. Ac i ddod allan, gwnewch hynny'n ara deg bach, os da chi ar eich cefn, mae'n fwy syml, jyst newid pa goes sydd yn, yn y posture. Os da chi Ar ych ffrynt yna mae angen i chi ddod i fyny ar ych pedwar gynta'. Jyst cymryd eiliad bach yn fan'na. Ac yna pan dych chi'n barod, sleidio'r ben-glin chwith tuag at ych garfwrn chwith, gadael i'r droed chwith grwydro chydig bach tuag at y dde, ac yna yn ych amser ych hun, yn ara deg, gadael i'r ben-glin dde 'na sleidio nôl tan dych chi'n teimlo y stretch braf 'na, os ydi o'n braf i chi, yn ochr tu allan y'ch clun a'ch pen ôl y chwith. So ma' 'na lot o ffyrdd gwahanol i weithio'r posture yma, does 'na ddim amser i fynd i fewn iddo fo heno, ond os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau amdano fo dwi'n hapus i ateb nhw, ocê, yn y comments wedyn neu ar e-bost. So dowch â'ch plisgog i mewn os ydych chi'n iwsio fo ar yr ochr gyntaf, neu dowch reit i lawr at y llawr a gadael i chi'n ymlacio am ryw bump anadl yn fan hyn. Llygad ar gau os 'di hynna'n teimlo'n iawn.

Ac yna, pen dych chi'n barod i ddod allan, gwnewch hynny'n ara deg bach. Dwi eisiau cryfder y dwylo a'r breichiau i wthio'ch ffordd i fyny. Ac yna, arwain y coesau nôl i fod ar eich pedwar, os dych chi ar eich cefn. Yna, roliwch drosodd i un ochr ac dowch yn ôl i ista i ymuno efo ni. So, da ni'n tynnu at y terfyn rwan. Mae gynnon ni ddau bostio bach ar ôl yn fan hyn, a'r cyntaf ydi Janu Shir Sasana, lle 'dan ni'n plygu un goes i fyny ac dod ochr tu fewn y droed i restio ar y groen o'r goes arall, neu lawr tuag at y ben glin os na 'di'r groen yn opsiwn. Eto, ella fyddwch chi angen eich clustog yn fan hyn i gynnal y ben glin, a hefyd ella fyddwch chi angen eich belt i lwpio rownd y droed, y man mwya' llydan o'r droed, Ac defnyddio'ch belt i ddechrau, jyst i helpu chi ni ista i fyny yn gyffyrddus yn y posture. Ac wrth i chi ista i fyny'n gyffyrddus, fyddwch chi'n sylwi bod na curve naturiol yn y cefn. Be da ni ddim eisiau neud yn fan hyn ydi collapsio rownd. Ok, so da ni eisiau ista reit i fyny ar esgyrn y pen ôl. Gafael yn y belt, nes mae'r curve naturiol na'n ffurfio. Rwan ta mae bob corff yn wahanol, os dych chi ddim angen y belt ac yn gallu cadw siap naturiol y cefn a cerdded y dwylo mlaen, ellai afael yn y droed, ellai afael yn y goes, gwnewch hynny. Oce? So, lle bynnag dych chi arni, gadael i'r pen ddod i lawr, ac mae gwneud hynny yn help jyst i lofnyddu'r meddwl. Mae o'n anfon signal i'r corff bod hi'n amser slofi lawr. Ymlaciwch y sgwyddau a'ch gwynebau. Gadael fynd. Ac yna eistedd ar a deg yn ôl i fyny os ydych chi wedi dod ymlaen. Yr un un peth i'r ochr arall, ond y droed arall tro ma'n dod i fyny at y ben glin, Tu fewn i'r bois, clustogers os angen o dan eich pen-glin. Lwcio'r belt o gwmpas y man mwya' llydan o'r droed ista i fyny trio cael y curve naturiol 'na yn y cefn. Ac os ydi'r opsiwn yna, dowch ymlaen drost y goes. Yn cadw'ch belt, neu allwch chi ryddhau o a dod i afael unrhyw le ar hyd y goes neu'r droed. So, 'da ni'm isio rowndio'r cefn yn ormodol yn fan hyn, yn enwedig ar y dechra'. Mae'n bwysig trio cadw'r hyd i fyny trwy'r galon, fel bod y cefn yn hir, cadw'r goes yma'n gry' hefyd, ac dod i lawr yn ara deg bach wrth i'r capasiti'r corff agor i fyny. i'r postry, does na ddim brys, oce? Be sy'n gweithio efo yoga ydy dod yn ôl ac yn ôl, dro ar ôl tro. Ymarfer rheolaidd a chyson dros gyfnod ag am- o amser, dydy o ddim yn quick fix. Ac yna anadlu mewn, dod yn ôl i fyny i iste. Ac da ni'n dod yn ôl i'r man lle gychwynno ni ar yn cefne. Efo'r un un twist a wnaethon ni ar y dechrau. Iawn? So, breichio allan i'r ochr, gadael i chi'n setlo am eiliad. Ac yna, pen da chi'n barod, dod â'r coesau i fewn, tuag at eich brest. Cofiwch, mae'r opsiwn yna i gael eich clustog i ddal y coesau, wrth iddyn nhw ddod i lawr tuag at yr ochr. So dim ots pa ochr, newch be bynnag sy'n teimlo fwya naturiol i chi. Cadw'r ddwy ysgwydd i lawr ar y llawr, gadael i'r pen droi tan mae o'n ffeindio'i safle mwya cyffyrddus i setlo.

Ac yna paratoi ar gyfer yr ochr arall, unai drwy gerdded y traed rownd ar y llawr neu drwy godi'r ddwy goes i fyny efo'i gilydd ac i lawr yn ara deg i'r ochr arall. Gadael i'r ddwy ysgwydd ail setlo, gadael i'r pen ffeindio i le mwya' naturiol ac yna troi yn ôl at yr anadl.

Ac yn arddeg unwaith eto, dod â'r coesau nôl i'r canol. Ac yna ffeindiwch eich ffordd i fewn i safle ymlacio. Dyn ni ddim am gael sesiwn ymlacio hir hir, ond mi fydda i'n eich gwahodd chi i aros 'na ar y ddiwedd os dach chi isio. So cymwch chi'ch amser i estyn unrhyw beth dych chi angen i fod yn gyffyrddus, ella ryw glustog fach o dan 'ych pen, Uh, os oes gyda chi eich clustog gwely, yna mae rhoi hwnnw o dan y coesau'n gallu bod reit neis. A gofyn di awgrymu cael blanced, so os oes gyda chi blanced, yna rhowch hyn drosta chi rwan. A dod i seclo i fewn am ychydig funudau, ddim yn hir. o jyst gorwedd yn llonydd ag ildio pwysau'r corff yn llwyr i rym disgyrchiant. Ac wrth i chi orwedd yma yn Shavasana, jyst gadwch i'r anadl rŵan fod yn gwbl rhydd. Peidiwch â trio i reoli fo, na'i siapio fo, na'i fesur o, na dim byd. Jyst gadael 'ddo fo fod.

Ac yn dibynnu ar sut dach chi'n teimlo a be' 'di'ch anghenion chi rŵan, Mae croeso mawr i chi aros yn union lle ydych chi ac ymlacio'n ddyfnach am gyfnod llawer hirach o amser. Os ydy hi'n amser, os ydych chi 'di roid amser penodol i'r sesiwn ac yn gwybod bod 'na bethe ereill i'w gwneud, yna'n ara deg bach dechreuwch ddawnsio'r bysedd ar y dwylo a'r bysedd ar y traed yn ysgafn braf. Ac yna gwneud cylchoedd bach efo'r gadyrne a'r pigyrne. Dyfnhau yr anadl o ryw fymryn. Ac yna, yn reddfol, dwi'n teimlo fel rhoi cwtsh i fi fy hun, so gwnewch yr un peth os dio'n apelio, jyst dod â'r breichiau i fewn a cwtshio'ch hun yn dynn. Allwch chi hefyd ddod â'r coesau i fewn ac yna rhoi cwtsh rownd y coesau, tyluno'r cefn yn erbyn y llawr. Ac i rei o'na chi sydd yn cario ymlaen ychydig bach efo'ch noson, yna rowliwch drosodd a dewch chi fyny i iste rwan. Pawb arall sydd yn aros ar y llawr, troiwch Yr ymlacio estynedig. Okay. So, be fyswn ni hefyd yn adio ymlaen? Um, os oes gennych chi bach mwy amser i ymarfer heno neu cyn mynd i'ch gwely nes ymlaen, ydy ychydig o anadlu uh, trwy'r ddwy ffroen nad i siod yna, alternate nostril breathing. Um, a jyst i fynd trwy hwnna'n fras, da ni wastad yn cychwyn efo'r chwith. Okay? So anadlu mewn trwy'r chwith, allan trwy'r dde, mewn trwy'r dde, allan trwy'r chwith. A mae hynna'n neud un rownd. Um, Ac dach chi'n ei gallu dychmygu fo heb iwsio'r dwylo, neu dan ni'n creu Mudra, Vishnu Mudra, lle mae'r ddau bys, y bys cynta a'r bys canol, yn cyrlio i fewn i'r llaw. Mae'r bys modrwy yn blocio y ffroen chwith a'r bawd yn blocio'r dde. So cau y dde er mwyn anadlu mewn trwy'r chwith, a cau y chwith wrth anadlu allan trwy'r dde. Ac yn y blaen. Iawn, mae yna lot o wybodaeth ar-lein. Dwi'n eitha sicr actually bod Ceri Lloyd wedi gwneud sesiwn ar um, Nadi Siod yna i, um, i, i wefan meddwl, felly mae yna fideo bach o Ceri, dwi'n meddwl, yn, yn gwneud hwnna. Allwch chi fynd i chwilio amdano fo. A os da chi eisiau mwy o gyfarwyddiadau neu os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso mawr i chi holi. So mi fyddai'n mynd off y fideo rwan, ond fyddai'n cadw llyged ar y, ar y ffid, ar y chat am ryw ddeg munud arall, Ac os 'di o'n rwbath dych chi ddim isio holi'n gyhoeddus, yna wrth gwrs ma' croeso i chi anfon e-bost ata i, yogalaura at hotmail dot co dot uk. Yym, hwn fydd y sesiwn yy yoga a ar y we ola dwi'n neud rwan tan mis Medi. gan, wrth gwrs, da ni'm yn gwybod pa fath o fyd fydda ni'n byw yn efo yn mis Medi, nac ydyn. Um, ond dwi'n teimlo'r angen, ac eich bod rei o'na chi hefyd, i gymryd brec bach o'r sgrin. so mae wedi bod yn achubiaeth uh, yn bersonol i fi, a dwi'n gwybod i lot o bobl eraill, i allu gwneud pethau dros y we, dros y cyfnod yma. Ond dwi hefyd yn meddwl mae'n bwysig i ni gadw'r balans na, cadw'r cydbwysedd a dod off y sgrin. pen da ni'n gallu. So dyna dwi'n bwriadu wneud yn ystod mis Awst, ond mae yna chydig ddyddiau ar ôl, so os ydych chi eisiau cysylltu efo fi cyn i fi fynd ar wyliau sgrin uh, ar ddechrau mis Awst, yna plis gwnewch. So fo'n hyfryd clywed ganddoch chi. A dyna ni, so i orffen y sesiwn efo'n gilydd, rwbiwch y dwylo i greu cnesrwydd, rhyngthu nhw, a gosod un llaw ar ben y llall yn ardal y galon.